ई पूरा साड़ी जे रहतै हैंडवर्कमे रहतै पूरा साड़ी हैंडवर्कमे रहतै एहिमे कलर मैचिंग अहाँके भेट जायत जेना चारि पीस पाँच पीस छओ पीस कोनो भी सिंगल पीस नहि भेटत हमरा एहिठाम जे भी भेटत सेट वाइज भेटत आइटम लैंग्वेज अहाँके सभटा भेट जायत मैथिली हिन्दी इंग्लिश सभटा लैंग्वेज अहाँके भेट जायत कोनो भी एहन लैंग्वेज नहि भेटत जे नहि भेटत मैथिलीवला मैथिलियो भेट जायत हिन्दियो भेट जायत इंग्लिशो भेट जायत सभ भाषाके अहाँके एतय भेट जायत नमस्कार प्रणाम गोर लगै छी अहाँ सबके हम चुन्नू झा अजमेरा फैशनमे एक बेर अहाँ सबके सबके स्वागत करै छी आइ हम अहाँ सबके सी- एहन साड़ी देखायब जे अहाँ सब शादी विवाहमे जे चलै छै ने साड़ी ओ साड़ी आइ हम देखायब एक दिन हम आओर देखने रही सूती साड़ी देखने रही डेली वेयर देखने रही ओकर अहाँ सब बहुत नीक देलियै आइ हम सिंथेटिक छोड़ि कऽ वर्कमे जे हैवी साड़ी होइ छै जे शादी विवाहमे चलै छै से हम देखायब देखियौ ई पूरा साड़ी जे रहतै हैंडवर्कमे रहतै पूरा साड़ी हैंडवर्कमे रहतै एहिमे कलर मैचिंग अहाँके भेट जायत जेना चारि पीस पाँच पीस छओ पीस कोनो भी सिंगल पीस नहि भेटत हमरा एहिठाम जे भी भेटत सेट वाइज भेटत आइटम एक पीस नहि भेटत कमसँ कम बीससँ पच्चीस हजारके अहाँके माल लेबऽ पड़त जे भी किछु लेबै अहाँ छै कतऽ अजमेरा फैशन रघुकुल मार्केट स्टेशनसँ मात्र तीन किलोमीटर छै स्टेशनसँ मात्र तीन किलोमीटर छै अहाँ फोन करबै नम्बर चलि रहल छै स्क्रीनपर ओहिपर अहाँ देखि कऽ फोन कऽ सकै छी अहाँ नहि आबि सकै छी तऽ अहाँ वीडियो कॉलिंग सेहो सुविधा छै एतऽ कोनो भी सब चीजके सुविधा छै एतऽ अहाँके कोनो चीजके दिक्कत नहि हैत लैंग्वेज अहाँके सबटा भेट जायत मैथिली हिन्दी इंग्लिश सबटा लैंग्वेज अहाँके भेट जायत कोनो भी एहन लैंग्वेज नहि भेटत जे नहि भेटत मैथिलीवला मैथिलियो भेट जायत हिन्दियो भेट जायत इंग्लिशो भेट जायत सब भाषाके अहाँके एतऽ भेट जायत तैके बाद आब हम फेर देखबै छी ई साड़ी देखियौ कतेक नीक साड़ी छै एहिमे अहाँसभ डबल मार्जिन ट्रिपल मार्जिन कमा सकै छी भैया एहिसभ साड़ीमे डबल मार्जिन कमा सकै छी एक बेर जरूर अहाँसभ सेवाके मौका दियौ अजमेरा फैशनमे एक बेर जरूर अबियौ आ देखियौ चीज देखियौ लऽ कऽ जइयौ तहन देखबै हमर जे छथि मधुबनी दरभंगा समस्तीपुर बेगूसराय जे साइडमे छथि भैया सब देखै छथिन जरूर हमरा सपोर्ट करत अजमेरा फैशनके सपोर्ट करथुन देखियौ ई साड़ी देखियौ पूरा साड़ीमे वर्क होतै एकरा हम खोलि कऽ देखबै छी हँ देखियौ पूरा साड़ी देखबै कतहुसँ देखियौ तऽ साड़ी कोनो भी लेडीज पहिरथिन तऽ बुझेतनि जे साड़ी पहिरने छी ई सब साड़ी शोरूममे राखि दियौ तऽ बिकेबे टा करतै कनी मेहनत करबै सेट वाइज आइटम भेटत बिना सेटके कोनो चीज नहि भेटत बुझलियै ने ई देखियौ साड़ी पूरा हैंडवर्क छै पूरा वर्क छै पर हाथ सब बनल छै कोनो नहि वो- ई छै मशीन द्वारा पूरा हाथ द्वारा बनल छै साड़ी अहाँ सबके जानकारी हेबे टा करत जे अजमेरा फैशन रघुकुल मार्केटमे छै रघुकुल मार्केट थर्ड फ्लोर हमर लिफ्ट नंबर छै पंद्रह दुकान नंबर छै फाइव फोर नाइन वन जे चौवन एकानबे अपनामे कहल जाइ छै ने चौवन एकानबे से दोकान नंबर छै तऽ अहाँ सब जरूर आउ आओर कोनो भी दिक्कत हुए तऽ नंबर चलि रहल छै स्क्रीन पर अहाँ फोन कऽ सकै छी मैसेज कऽ सकै छी व्हाट्सअप कऽ सकै छी कोनो भी चीज कऽ सकै छी बुझलियै ने तऽ आओर हमरा सब जे आगाँ देखऽके तऽ अहाँ कमेन्टमे कऽ सकै छी जे हमरा ई चीज देखऽके ई चीज देखाउ तऽ हम जरूर अहाँके देखायब अपना एमहर सूती साड़ी चलै छै तऽ सूतियो साड़ी हम बनेने छियै वीडियो ओ अहाँ सब लग पहुँच गेल हैत लाइक मतलब अहाँ सब जब वीडियो नीक लागै ने तऽ एक बेर लाइक जरूर कऽ देबै शेयर कऽ देबै आओर कमेन्ट बॉक्समे जाकऽ जे केहन लागल वीडियो आओर जे चीज आगाँ देखऽके अइ ने से हमरा जरूर अहाँ कहब जे ई चीज देखाउ चुन हमर नाम चुन्नू झा भेल बुझलियै ने तऽ अहाँ सब जरूर कहबै आओर विराम करै छी एतै हम आगाँ